зарӕггӕнӕг суӕвын. Афтӕ сӕм кӕсы ӕмӕ ӕнцон куысты. Иухатт сценӕмӕ рацу ӕмӕ дӕ адӕм базондзысты, дӕ цард цӕхгӕр фӕхуыздӕр уыдзӕн. Ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Фӕлӕ ма дзы сценӕйӕн бирӕ азты чи лӕггад кӕны, уыдоны бафӕрсут. Аивадуарзджыты зӕрдӕмӕ фӕндаг ссарын, сӕ зӕрдӕты ӕрфыцын, уарзондзинад байтауын ӕмӕ йӕ бирӕ азты фӕхӕссын, уый ӕнцон нӕу. Абон мӕ уазӕг у республикӕйы цӕрджытӕн уарзон зарӕггӕнӕг, ӕгӕрон курдиаты хицау Хадыхъаты Алла. Ӕрбацыд мӕ уазӕг. Мӕнӕ дӕ рагӕй куы нхъӕлмӕ кастӕн, мидӕмӕ дӕ хорзӕхӕй. Тынг ӕхсызгон мӕн дӕ фенд рахиз мидӕмӕ. Барах кӕнон. Диссаджы рӕсугъд дӕ. Куыд нӕ бахӕццӕ дӕ? Ӕнцонтӕй ныссардтай, Фӕдзӕгъӕлдӕн гыццыл. Сӕгӕй? Раст нӕ базылдтӕн, мӕ разылдтӕн, мӕ та фӕстӕмӕ раст. Нырма ног телевидел, афтӕ ахуыр нӕ дӕн. Зӕронд телевиденийы кӕддӕр алы бон дӕр иудыстӕм, ӕвӕццӕгӕн, арахуарзджытӕ нӕ? О, арахуарзджытӕ. Ӕмӕ нӕ бынӕттӕ дӕ зӕрдӕмӕ цӕуынц, уӕддӕр дӕ аивадон кусӕг дӕ. Мӕ зӕрдӕ уын зӕгъы, уӕ куыст Хуыцау фӕндиаг куыд у, ахӕм амад уӕ уӕд. Бузныг, мах дӕр архайдзыстӕм. Стӕй ма иу хорздзинад, ӕвӕццӕгӕн, уый у, ӕмӕ нӕм дӕ хуызӕн рӕсугъд ӕмӕ курдиатджын уазджытӕ арӕх кӕй вӕййынц. Бузныг. Уый махӕн дӕр ӕхсызгон у. Йӕ удӕг кӕд курдиаты ӕмӕ сфӕлдыстады кой кӕнын райдыдтам, уӕд ӕнӕ бафиппайгӕ нӕй, Хадыхъаты Аллӕ, зарӕггӕнӕджы, республикӕйы чи нӕ зоны, ахӕм адӕймаг нӕй. Ӕмӕ дын радохат дӕ афишӕтӕ куы федтон горӕтыл, уынгтыл, уӕд мӕ зӕрдыл ӕрлӕууыди ахӕм цау ӕмӕ арӕх, тынг арӕх кӕд алы аз нӕ, уӕд фӕкӕныс фарӕстӕм маймӕ концертты ветерантӕн. Цӕмӕн афтӕ? Уый дӕ зӕрды ветерантӕн ахӕм хуызы бузныг зӕгъын ис, цы фыдӕбон фӕкодтой хӕсты быдырты, уый тыххӕй, ахӕм лӕвар сын скӕнын, ӕви кӕд, мыййаг, дӕ хӕдзарӕй дӕр исчи хӕсты быдыры фесӕфт ӕмӕ уыдоны мысыс, афтӕмӕй сын сӕ номарыс? Ӕнӕмӕнг, ӕнӕмӕнг. Бузныг сын не ппӕт дӕр зӕгъӕм. Фӕлӕ ма мӕ фыддӕр хӕсты уыди. Нудӕсаздзыдӕй ацыди хӕстмӕ ӕрыгон лӕппуйӕ. Ӕмӕ хӕстон адӕм, адӕмы куы фенын, уӕд мӕ цӕстысыгтӕ акӕлынц. Стӕй кинотӕм куы фӕкӕсын, уӕддӕр цӕмӕндӕр мӕ зӕрдӕ бауынгӕг вӕййы мӕ Ӕмӕ сӕм куы фӕкӕсыс, кинотӕм куы фӕкӕсыс уӕлдайдӕр, уӕд дӕхинымӕр нӕ хъуыды кӕныс, цымӕ ацы фӕсивӕд куыд бафӕрӕзтой, цымӕ мӕ бон бауыдаид мӕнӕн та? Иуйыл хатт хъуыды фӕкӕн гыццылӕй ма Зоя Космодемьянская, зӕгъгӕ, куы ныдзырдтой уыцы хабар, уӕд-иу мӕхинымӕр хъуыды кодтон, цымӕ ӕз дӕр ахӕм чызг уыдтӕн, герой. Маммӕ афтӕ касти, ӕз дӕр афтӕ вӕццӕгӕн бафӕразин. Дӕ бон бауид, нӕ? О, фӕлӕ ӕртӕккӕ та хъуыды кӕн, вӕццӕгӕн. Вӕццӕгӕн нӕ. Тыххӕй ма уыцы адӕм цыдӕр ӕндӕрхуызон уыдысты. Маммӕ афтӕ кӕсы. Мӕ кӕд раст нӕ дӕн, фӕлӕ уӕддӕр. Ӕз демӕ разы дӕн. Ӕз демӕ разы дӕн. Мӕ фыдымад арвыста хӕстмӕ дыууӕ фырты. Фырты. Хистӕр астӕуккаг, астӕуккаг, йӕ астӕуккаг лӕппу уыди фӕндырдзӕгъдӕг хӕтӕлӕй фыд. Ӕмӕ сӕ куы рвыста хӕстмӕ, уӕд мӕ фыдмӕ уыди гыццыл, нӕма акодтой хӕстмӕ. Ма уӕд цагъдгӕ кодта фӕндырӕй заргӕ ӕмӕ йыл дис кодтой, дзыкъул-дзыкъул хуыдтой, зӕвӕнхуыз-дзыкъул куыд фӕразыс, иу дӕр кӕугӕ кодтой, ай та заргӕмӕ кафгӕ. Ӕмӕ куы ацыдысты, уӕд фӕстӕмӕ цӕугӕйон кӕмдӕр ахауди. Йӕ фырмӕтӕй йӕ йӕхи не вдыста, афтӕ, цыма мӕт кӕны, уый, фӕлӕ йын нӕ бафӕрӕзта ӕмӕ ахауди. Конкретон. Уый фӕстӕ та мӕ фыд ацыди хӕстмӕ нудӕсаздзыдӕй. Уӕдӕ нын уыцы темӕ дӕр хӕстӕг уыны хӕст, хӕсты ветерантӕ. Ӕмӕ ветеранты куы феныс, сӕ цӕстӕ сын куы бакӕсыс, уӕд сӕ уыл ахъуыды кӕныс? Ахъуыды кӕнын мӕ фыдмӕ ӕгас куы уаид бӕргӕ, фӕлӕ афтӕ рауайы мӕ ацӕуынц хистӕртӕ. Тӕккӕ дӕр скӕудзынӕн. Афтӕ мӕ зӕрдӕ суынгӕг вӕййы. Дӕ фыды кой скодтай ӕмӕ дӕ цӕстӕ доны разылдысты. Йӕ сывӕллӕтты куы вӕййӕм, уӕд нӕ бирӕты фӕфӕрсынц, ды мамӕйы чызг дӕ ви папӕйы лӕппу, кӕнӕ папӕйы чызг. Дӕ фыды фылдӕр уарзтай? Афтӕ зӕгъын мӕ бон нӕу гыццылы йӕ куыддӕр фылдӕр уарзтон, уый ӕмбӕрстон. Фӕлӕ зӕгъон фылдӕр куыддӕр сӕ иу хуызӕн уарзтон. Фӕлӕ ныр Налимӕ ӕвӕццӕгӕн уымӕн сыстад. Нали мад дӕр Нали, мӕ мад раджы амардис, мӕ мӕхӕдӕг ӕрыгонд уыдтӕн. Мӕ фыццаг запись куы скодтон Жене Воложанины телевизорӕй куы равдыстой, Уыцы рӕстӕджы мӕ мад рынчын уыди. Ӕмӕ ма мын арфӕтӕ ракодта Магребоны фӕстӕ цалдӕр рӕстӕг фӕстӕ. Цыбыр рӕстӕг ма Цыбыр рӕстӕг фӕстӕ. Ӕмӕ дын уӕд цы загътай, ӕвӕццӕгӕн дӕ зӕрдыл бадардтай, нӕ? Арфӕтӕ мын ракодта, дзӕбӕх бирӕ фӕзара, стӕртт. Ӕнӕуи та дӕ мад дӕ фыды фӕндыди, цӕмӕй зарӕггӕнӕг суай. Ӕви дӕ ну, уый сӕ фӕнды, цӕмӕй мӕ дуаздзыд сывӕллонӕй мӕхи хъуыды кӕнын. Ӕмӕ уӕд зарыдтӕн зарӕг «Солнечный круг». Кошмар! О, мӕ сыхӕгтӕн-иу концерттӕ лӕвӕрдтон. гыццыл фӕндыр мӕм уыди, мӕ стӕр хъис-пис кодтон, мӕ зарджытӕн цыдӕр зарджытӕ, устытӕ мӕ сыл амал фарс ӕрбадтысты, ӕмӕ мӕм зӕрдиссаг касти. Хъӕлдзӕг сӕ Уый цы хсызгон Ӕмӕ искуы фӕфӕсмон кодтай, Вер, уал азы сценӕйыл ды? Сценӕйыл лӕггад кӕнын зын у. Зын. Искуы фӕфӕсмон кодтай, афтӕ фӕлладӕй кӕнӕ? Куыд уый зоныс, уый алчидӕр, артисттӕй алчидӕр фӕдзуры. Ӕвзӕрдын вӕййы, дӕ сӕр рисы кӕнӕ исты схабар. Сценӕмӕ куыддӕр рацӕуыс, уӕд ферох вӕййынц алцыдӕр. Да ништӕ цыдӕр фӕвӕййынц. Цыдӕр фӕвӕййынц мӕ азарыс. Уый фӕстӕ сценӕ куы рацӕуьшот, тай ӕрхъуыды кӕныс, а, мӕ сӕр куы рысти. Ӕмӕ та ногӕй, нӕ? Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, цыфӕнды сфӕлдыстадон архайӕгӕн дӕр йӕ репертуары ис афтӕ зӕрдӕйы арф ӕмӕ уарзондӕр чи у, ахӕм уацмыс. Дӕуӕн дӕр ис ахӕм зарджытӕ? Мӕнӕн ахӕм зарджытӕ бирӕ уый тыххӕй мӕ зарӕг куы райсай райсын, уӕд ын йӕ текстмӕ бакӕсын. Мӕ текст мӕ зӕрдӕмӕ куы нӕ цӕуа, зӕрдӕйы хъарутӕ дзы куы нӕ уа, уӕд мӕ бон нӕу зарын ахӕм зарджытӕ. Зуарзын, цӕмӕй зарӕгӕн хъуамӕ цыдӕр мидис уа, зӕрдӕмӕ куыд цӕуа, зӕрдӕнкъарӕнтӕ куыд змӕлын кӕна. Мӕнӕ азарыны мондагӕй мӕлын зӕгъгӕ мӕ цыфӕнды дӕр зарӕг райстон ӕмӕ зарын. Мӕ бон афтӕ нӕу, хъуамӕ зарӕг банкъароныл хъуамӕ Ӕмӕ дӕхӕдӕг куы бауарзай. у афтӕ гыццыл скъуыддзаг, афтӕ. Аха. Куыддӕр ӕй банкъарон. Еуы дӕ кӕд афтӕ загътай? Уый тыххӕй мӕ бирӕ зарджытӕм, ахӕм зарджытӕм бирӕ икӕцытӕ тынг уарзын мӕхӕдӕг дӕр. Ердӕбон афтӕ загътай, ома хъуамӕ мӕ биографийӕ уа иу гыццыл скъуыддзаг. Ӕмӕ уӕдӕ, зӕгъӕн ис, дӕ зарджытӕн сӕ фылдӕр, се ппӕт нӕ, ӕвӕццӕгӕн, фӕлӕ сӕ фылдӕр сты биографион. Лӕццӕгӕн. Дӕ цардӕй Лӕццӕгӕн. исты хъуыддӕгтыл баст. Раст Иу хатт мӕм афтӕ фӕкӕсы, цыма цыдӕр зарӕг азардтӕн, ӕмӕ мыл уый фӕстӕ ӕрцыди, ӕрцыди цыдӕр цы зарыд гыццыл, схабарӕй гыццыл, афтӕ дӕр. Афтӕ дӕр фембарын. Ир Пугачевамӕ ис зарӕг также, как все. Ӕмӕ се ппӕт дӕр афтӕ ӕнхъӕлынц, ома артисттӕ, уый рӕсугъд цард, уымӕн йе нкъарӕнтӕ дӕр ӕндӕр сты, уый куыд адӕймаг, афтӕ дӕр бынтон ӕндӕрхуызон у. Ды та? Ир ис хуымӕтӕг адӕймаг Хадыхъаты Аллӕ, ис та артист, зарӕггӕнӕг Хадыхъаты Аллӕ. Иу адӕймаг у. Вӕцӕгӕн нӕ, вӕцӕгӕн нӕ. Ӕмӕ цӕмӕй хицӕн Фӕлӕ уӕддӕр ӕз Хуыцауӕй табу, Хуыцауӕн бузныг, мӕнӕн мӕ зӕрдӕмӕ цӕуы, заргӕ кӕй кӕнын, уый. Уый тыххӕй мӕ мӕнӕ бынтон ӕвзӕр цардмӕ низӕгы мӕ бон зӕгъын нӕу. Ӕз зарӕджы руаджы бирӕ цыдӕртӕ хорздзинӕдтӕ федтон. Мӕ Хуыцауӕн хъуамӕ бузныг зӕгъон уый тыххӕй. Ӕнӕ мин мӕ царды минӕгтӕ алцыдӕр вӕййы, цыдӕр нӕ рауайы, цыдӕрмӕ фӕбӕлын, ӕмӕ мын нӕ рауайы уый дӕр. Рӕстмӕ нӕ кӕны. Рӕстмӕ нӕ вӕййы, афтӕ дӕр вӕййы. Ӕмӕ та ногӕй уыцы зарӕгмӕ зӕрдыл куы рлӕууа, уӕд Алла Пугачева афтӕ зарыди, ома, ӕз дӕр иннӕты хуызӕн фӕллайын, кӕугӕ дӕр фӕкӕнын, мӕсты дӕр фӕкӕнын. Ӕнӕмӕнг. Артист ахӕм уыны. Фӕлӕ йӕ адӕммӕ не вдисыс, дӕ инкъардзинӕдтӕ адӕмы цӕмӕ хъуынц инкъардзинӕдтӕ? Адӕм дыл сахуыр сты, зары хъӕлдзӕг кӕныс адӕмы ӕмӕ хъуамӕ зарай ма хъӕлдзӕг кӕнай. Ема уӕдӕ дӕхӕдӕг ма кӕнай хъуамӕ. Ӕмӕ уӕддӕр адӕймаг адӕймаг у, нӕ цыфӕнды дӕсныйадыл хӕст куы уай, уӕддӕр. Ер миййаг, куы рынкъард вӕййыс афтӕ иу гыццыл, дӕ зӕрдӕ куы рхӕндӕг вӕййы, уӕд цӕмӕй бахъӕлдзӕг кӕныс дӕхи? Куыд ӕй ӕрхӕфсыс? Раст ын куы зӕгъон, уӕд мӕ зӕрдӕ ӕнкъард куы вӕййы, уӕд ӕм дзӕвгӕтӕ фӕкӕсын. Заргӕ та бон алы минут заргӕ кӕн. Мӕхӕдӕг дӕр ӕй нӕ фембарын, афтӕмӕй цӕугӕ-цӕуын дӕр зарын, исты куы архайон нӕхимӕ кӕнӕ уӕддӕр зарын. Зарӕг ӕндӕр хуызӕн у мӕ зӕрдӕйӕн. Фӕлӕ мын ӕнкъард куы вӕййы, уӕд ӕм дзӕвгӕтӕ фӕкӕсын. Ӕмӕ арӕхдӕр цавӕр? Йо, ӕнхъӕл дын нӕ уыдтӕн. Арӕхдӕр цавӕр ӕмдзӕвгӕ? Цыдӕртӕ. Уарзондзинад тыххӕй кӕнӕ Эрнӕ куы радзурон, цыдӕр заман уыди, мӕ царды мидӕг афтӕ, ну, зын, зын заман. Зын рӕстӕг, нӕ? Ӕмӕ хъуыды кодтон, скъолай ахуыр кодтам ЦИДИ, зӕгъгӕ, Лермонтова. Ӕмӕ скъуыддзаг уыди я ждал его в тени ночной, врага почуял он. Ӕмӕ уыцы скъуыддзаг фӕдзурын мӕ хинмӕр, цӕмӕй ма зындзинӕдтыл фӕуӕлахизон, зӕгъгӕ, цыма цы барс кӕимӕ хӕцгӕ кодта, уый уый зындзинӕдтӕ ӕмӕ сыл фӕуӕлахиздзинад. Куыддӕр афтӕ хъуыды кӕнын. Ӕмӕ дын уайы, нӕ? Уайы, уайы. Ӕнӕуи та зарын Цыма зарынуарзын урсаг зарджытӕ «Я люблю тебя, жизнь» куыддӕр мыл фӕкӕсы, уый куы азарон мӕхинымӕр, уӕд цыдӕр хорз тыхтын радтын. Ӕнӕуый та йӕр дӕхи кой куы кӕнай, уӕд дӕхи тыхджын адӕймагыл нымайыс? Ӕрдӕбон загътай, бавзӕнгӕ. Адӕммӕ афтӕ фӕкӕс, цыма тыхджын дӕн, цыма схъӕбатыр дӕн, тыхджын. Ӕнӕуи та Хуымӕтӕг сылгоймаг. Сагай. Фахизӕй раппӕлон. Уӕдӕ дӕлӕмӕгзӕрдӕ адӕймаг схонӕн ис? Уырдӕм загътай, скӕуынмӕ дӕр дӕ ӕмӕ бирӕ нӕ фӕхъӕуы. Дӕ зӕрдӕ фӕлмӕн у, фӕлмӕн уайтагъддӕр. Ӕхтӕнхъӕл дын нӕ уыдтӕн. Сӕгӕйдӕр ердӕбон дӕхӕдӕг куыд загътай, афтӕ ӕдзухдӕр мӕм касти, цыма тыхджын сылгоймаг, йӕхиуыл тынг уӕндон, ӕнувыд, ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Фӕлӕ сылгоймаг сылгоймаг у, ӕвӕццӕгӕн, нӕ мӕм йосы фӕлмӕндзинад ӕмӕ се схонон лӕмӕгъдзинад хъуамӕ уа. Нӕ? Ӕнӕмӕнг. Йе рма цавӕр миниуджытӕ уарзы сылгоймагмӕ куы уой, уӕд? Сылгоймаг хъуамӕ уа ӕрмӕст сылгоймӕгтӕ нӕ, фӕлӕ нӕлгоймӕгтӕ дӕр, сылгоймӕгтӕ дӕр. Ӕз нӕ уарзын гӕдыдзинад ӕмӕ мӕнгарддзинад. Ӕргом адӕймаг. Ӕргом адӕймаг уарзын. Дӕхӕдӕг дӕр ахӕм дӕ? О. Ома, цы хъуыды кӕныс адӕймагӕн, цы зӕгъинаг ын дӕ? Иуӕй хатт ницы фӕдзурын, фӕлӕ ахӕм адӕмимӕ мӕ бон нӕу алымӕндзинад кӕнын, уый тыххӕй мӕ нӕ уарзын. Гӕдыдзинад, мӕнгарддзинад нӕ уарзын. Уӕд афтӕ зӕгъӕн ис, ӕмӕ дӕ алыварс чи ис, уыцы адӕмыл дӕ ӕнувыд? О. Мӕ алыварс ис, мӕнӕ ӕрдхӕрдтӕ кӕй фӕхонц, уыдон сты ахӕм. Бирӕ не сты. Бирӕ не сты. Иу фондз, ӕхсӕз адӕймаджы ӕдас фӕуӕд. Ӕмӕ йӕ зонын, уыдон сты адӕм, кӕцы мӕн тынг уарзынц, ӕз дӕр сӕ тынг уарзын. Ӕмӕ ӕз зонын, мӕнӕй ӕвзӕрдзинад никуы базондзысты, стӕй уыдонӕй дӕр ницы мӕнгардзинад фендзынӕн. Уый цы хор зоны, дӕ фарс мах ӕмыргом адӕм куы уа, уӕд дӕ зӕрдӕ бадарын кӕуы. Иннӕтимӕ дзӕбӕх цӕрын, фӕлӕ бынтон ӕмгардзинад хъуамӕ Афтӕ у. Афтӕ зӕгъыс, иннӕтимӕ лымӕнӕй цӕрын, ӕнӕуый Верӕ Уӕрӕсе ӕмӕ дунейы хонынц шоу-бизнес, фӕлӕ мах хуымӕтӕг эстрадӕйӕ схонӕм, нӕ? Зын у? Мӕнгарддзинады, ргомдзинады кой ракодтам ӕмӕ ам, мӕнӕ Кавказы регионы, зын у, хинӕйдыл кӕй рацӕудзысты, уымӕй тӕссаг вӕййы? Ӕви ам адӕм ӕргомдӕр сты, уӕздандзинад сӕм фылдӕр хӕццӕ кӕны, уый сӕ сӕрмӕ не рхӕсдзысты? Нӕ, ӕвӕццӕгӕн, Уӕрӕсейы шоу-бизнесӕй нӕ зонын, фӕлӕ нӕхи артисттимӕ дзӕбӕх цӕрӕм, кӕрӕдзи уарзӕм, кӕрӕдзийӕн аргъ кӕнӕм, алчидӕр йӕхи куыст кӕны, Ӕмӕ алкӕмӕ дӕр ис йӕхи бынат. бынат. Алкӕмӕ дӕр ис йӕхи аивадуарзджытӕ. Ам уый ӕвӕццӕгӕн хорз у, нӕ зарӕггӕнджытӕ бирӕ кӕй сты ӕмӕ репертуартӕ дӕр, зарджытӕ дӕр алыхуызон кӕй сты, уый ис дзы равзарӕн. Ермӕ мӕ цы бафӕрсын фӕндыди, кӕд Уӕрӕсейы шоу-бизнесы кой скодтам, уӕд федералон каналты дӕр дӕ уыд фенӕн. Ирцасдӕр рӕстӕджы размӕ ӕз дӕ ауыдтон, ёй мӕ зӕрдыл ӕрлӕууыд ӕртӕккӕ кулинарон программӕйы. Равдыстӕн. Ой, диссаг уыди. Цӕмӕ ацыдтӕн, уырдӕм мӕхӕдӕг дӕр ӕй нӕ зон. Мӕлӕты уӕлибыхъгӕнӕг сылгоймаджы ссардтой. Мӕнӕн афтӕ загътой, мах хъӕуы заргӕ чи акӕндзӕни, йӕхи камерӕмӕ дзӕбӕх чи равдиса, ахӕм уӕлибӕхтӕ кӕнын, дам, уый фыццаг нӕу. нӕу. Афтӕ мын загътой. Фӕлӕ уӕддӕр зӕгъын, куыд ацӕуын, мӕ иу дыууӕртӕ къуыри уыцы передачӕмӕ размӕ, передачӕйы размӕ Ӕртӕ къуыри алы бон кодтон уӕлибӕх, цӕхӕраджын фыдджын. Алы бон дӕр хъуыдыкӕ мӕ куыддӕр фӕцахуыр дӕн, кӕддӕр кодтон бӕргӕ, фӕлӕ рагӕй не скодтон. Мӕнӕ фыдджынтӕ фӕкӕн, фӕлӕ фыдджынтӕ, цы фыдджынтӕ фӕкӕн, уыдон фӕкӕнын ӕрмӕст вот ӕрмӕст ме рдхӕрдтӕн, афтӕ хорз зонгӕтӕ. О, стӕй арӕхдӕр нӕ фӕкӕн ӕмӕ уыцы фыдджынтӕ ӕндӕр хуыз вӕййынц. Афтӕ сӕ кӕддӕр ӕндӕр хуыз кӕнынц. Сӕ дзурон. Фӕлӕ уым та хъуамӕ кодтаин афтӕ, мӕнӕ куыд ӕмбырд кӕнынц уӕлибӕх, фыдджындӕр афтӕ. Ӕмӕ алы бон дӕр Цӕй тыххӕй дӕ фарстон, кулинарон программӕйы кой скодтам, ӕмӕ уӕддӕр алы сылгоймаг дӕр у хӕдзары фсин. Ды дӕхиуӕтты дӕ бинонты фылдӕр арӕхдӕр цӕмӕй барӕвдауыс? Цавӕр хӕринӕгтӕй? Ӕртӕккӕ мын бинонтӕ, мӕ чызджытӕ иу Мӕскуыйы, иннӕ Лос-Анджелисӕй, иунӕгӕй. Мӕ мӕхицӕн стӕ фӕкусон хъуамӕ. Йӕ иунӕгӕй Кувӕй адӕймаг цыдӕртӕ акӕнын, мӕхи арӕвдауын, цӕмӕйдӕрты. Ӕнӕ уарзыс хӕринаг кӕнын? Уарзын, хорз мын рауайы. Мын афтӕ нӕ фӕдзурынц адджын къухты ный, зӕгъгӕ. Цӕмӕдӕр мӕм афтӕ каст, ӕмӕ афтӕ. Чи зоны, алы боны, мӕнӕ раздӕрау алы бон чъиритӕ тъӕпӕн кӕнын. Куы фенхъӕлмӕ кӕсын, искӕй куы рбахон мӕхимӕ, уӕд цыдӕртӕ скӕнын, дзӕбӕх вӕййы. Дзаджджын фынгтӕ рывӕрыс уӕднӕ? Хорз. Ӕмӕ дӕм уазӕгуаты чи рбацӕуы, уыдоны зӕрдӕмӕ та фылдӕр цавӕр хӕринаг цӕуы дӕ конд? Фӕдджынтӕ уӕдӕ. Ермаш монда котӕ. Атом фӕзынд. Цӕй, кӕд нын скӕндзынӕ фыдджынтӕ? О, скӕндзӕн, скӕндзӕн, зӕгъгӕ, мӕ кӕддӕрмӕ тынг куы баййарынц, мӕнӕ скӕма, скӕма уыд скӕн. Ой, ӕхсызгон. Ӕнӕуый та уазджытӕ арӕх ӕрбацӕуынц дӕ хӕдзармӕ? Ӕви ӕнӕвдӕлон вӕййӕм ӕмӕ? Арӕх нӕ, фӕлӕ уыдон дӕр не вдӕлы, фӕлӕ ссарӕм уӕддӕр нӕхицӕн рӕстӕг, цӕмӕй иу ма бадӕм, иу ма хъӕлдзӕг кӕнӕм нӕхи. Айразмӕ нӕм уазӕгуаты уыди Саутуалты Аслан, ӕмӕ нын радзырдта, тынг лымӕн ӕй кӕй цӕрут, йӕ аргъуаны мӕт кӕй дӕны. Аргъуаны мӕт. Дзырдтӕ йыл бафтыдта. Куыд рауад афтӕ? Цӕмӕдӕр бафӕндыд йӕ кӕнгӕ мад ныллӕууын аргъуаны. Ӕз хъуыды дӕр нӕ кодтон, фӕлӕ йӕхи бафӕндыд афтӕ. Бадзырдтам ӕмӕ ракуырдта, дӕ хорзӕхӕй, кӕд гӕнӕн ис, уӕд ма мад суы. Уымӕй нӕ куыд загътай, нӕ зонын. Ӕмӕ дын ӕхсызгон уыди, уӕвгӕ адӕймаг йӕхимӕ уыцы хӕс куы райса, Хуыцауы бын куы рлӕууа аргъуаны, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, уый бӕрнон у ӕмӕ йӕ адӕймаг хъуамӕ мбара. Ды дӕхимӕ ахӕм хӕс райстай, ӕмӕ йӕм ныр ӕндӕр цӕстӕй кӕсыс? Ӕвӕццӕгӕн у. Тынгдӕр ӕй баварстай, нӕ? Ӕвӕццӕгӕн. Ӕргом дын куы зӕгъон, уӕд мӕнӕн сты фарастӕй. Аргъуаны мад кӕмӕн ныуулӕфдтӕн, о. Иуылдӕр артисттӕ сты? Иуылдӕр артисттӕ не сты, фӕлӕ ма Рима Илурова у. Илурты Римӕ. мӕ чызг Маргъуаны чызг, куыд ӕй зӕгъон, Саутуалты Аслӕнбег, стӕй ма Хъуысаты Вова, мӕ бирӕ чидӕртӕ. Фӕлӕ артисттӕ иу дӕр не сты, фӕлӕ уӕддӕр чи сты, уыдон сау цы дзӕбӕх уадзӕн, Уыдон дӕ бирӕ сывӕллонджын мадыл банымайӕн ис, нӕ? Уый амонд у? Ӕвӕццӕгӕн. Ӕцӕгӕн, сӕхӕдӕг-иу дзырдтой, алы ссу ма нын крестнӕмӕ ӕмӕ зӕгъгӕ уырыссагау куы фӕдзырд. Ӕмӕ дӕм куыд кӕсы, дӕу-иу цӕмӕн бацагуырдтой уымӕн? Цавӕр хорз миниуджытӕ дӕм ссардтой? Никуы дын ӕй схъӕр кодтой? Мӕгъа нӕ зӕгъын. Никуы бафарстон. Дӕхимӕ та цымыдисаг нӕ кӕсы? Мӕнӕн тынг ӕхсызгон у, куы йӕ зӕгъон, уӕд. Ӕмӕ йӕрдӕг кой скодтам, ӕмӕ мӕ базонын фӕнды, адӕймаг уӕддӕр йӕхимӕ хъусыныл куы фӕвӕййы, стӕй йӕхимӕ автор гомӕй куы ркӕсы, уӕд ӕй базоны, йай мын хуыздӕр уайы, йай та мын ӕвзӕр миниуӕг у, мӕ дзы хъуамӕ фӕхицӕн уой, ерды дӕ хуыздӕр миниуджытыл дӕхӕдӕг цы нымайыс? Куыд ӕй загътон, афтӕмӕй ӕргом адӕймаг дӕн ӕмӕ Иуӕй хатт ӕвзӕр миниуӕг мӕм цы иу зоныс, амӕсты вӕййын. Афтӕ тынг амӕсты вӕййын, фӕлӕ мын уайтагъд ацӕуы. Бирӕ дын нӕ хӕссы? Нӕ хӕссы. Митхъаймӕ дӕр ӕргом дзырдтӕн. Мӕ зӕрдӕмӕ дӕр нӕ кӕм нӕ фӕзизӕг уӕд, хъуамӕ зӕгъон. Фӕлӕ мӕ зӕрдӕйы та ӕвзӕрдинаг ницы маст нӕ баззайы. Ракалын ракалынӕй ӕмӕ ферох вӕй. Мой дӕр, ӕвӕццӕгӕн, хорз у. Нӕ чи зоны, йӕ кӕмӕ ракалыс, уымӕ хорз нӕ кӕсы? Бынтон ӕвзӕры нӕ ракалынц дӕр та, фӕлӕ уӕддӕр ргомӕй фӕдзурын иуӕй хатт. Кермын мӕ иннӕ фарстайӕн дӕр дзуапп радтай, ома ӕвзӕр миниуӕгтӕ адӕм цы и, зӕгъгӕ. Артисттӕ ахӕм адӕм сты, ӕмӕ алцыдӕр сӕ зӕрдӕтӕм хӕстӕг айсынц. Циндзинад дӕр, маст дӕр, ӕмӕ сӕм арӕх зулмӕ дӕр чи бакӕсы, уый дӕр сӕ зӕрд хъуыдытӕ кӕнын райдайынц, ай мӕм афтӕ цӕмӕ бакасти, уый сын афтӕ цы нӕ бакодтон, зӕгъгӕ, нӕ? Ды дӕр ахӕм дӕ? Уӕдӕ Стӕгкӕмӕ куыддӕр афӕлмӕндӕр дӕн, фӕлӕ рыгонӕй та зарын куы райдтой, сынӕ-иу дзырдтой мӕнӕй, сынӕ-иу радзырдтой, сынӕйы йе схабӕрттӕ. Ӕмӕ-иу тынг мӕ зӕрдӕ иу суынгӕг и раст. Митхай мӕ скъуыддаг ахӕм нӕ уыди, афтӕ нӕ уыди, цӕмӕ дзурынц, афтӕ, зӕгъгӕ. Ныр сӕм хъусын ӕмӕ мӕ зӕрдӕмӕ афтӕ хӕстӕг нал исынц фӕнды хъуыддаг дӕр. Уый тыххӕй мӕ, ӕвӕццӕгӕн, алы адӕймаг дӕр дӕр фӕхъӕбӕр вӕййы. Йе рвӕййы афтӕ, мӕ телевизорӕй дӕ кӕимӕ фенынц, Уый дын дӕ уарзон уый банымайынц. мӕ уарзон банымайынц, кӕнӕ мӕ лӕгыл банымайынц. Ӕмӕ раздӕр тынг амӕсты уыдон, цӕмӕ дзурынц афтӕ. Ӕмӕ кӕд, миййаг, уымӕн ӕмӕ афтӕ хорз артисттыр дӕ, актер, ома клипы дзӕбӕх ахъазыдтӕ, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, ӕцӕгӕйдӕр афтӕ. Фӕхъуыды кӕн иу-ӕй хатт. Ӕвӕццӕгӕн, Ӕцӕгӕн уый раст цӕгъд. Алы ӕмӕ куыд дӕм кӕсы, артисттӕ, сфӕлдыстадон архайджытӕ арӕх дзырддаг цӕмӕн свӕййынц? Пытыр иннӕтӕ ма фӕм адӕм сӕ зонынц, адӕм сӕ уынынц. Ӕмӕ мӕ, ӕвӕццӕгӕн, адӕмы фӕнды ноджы цыдӕр базонын. Базонын кӕнӕ ноджы фылдӕр хорздзинӕдтӕ раарфӕ кӕнын адӕймагӕн, цы йӕ зӕгъон, куыд ӕй зӕгъон, нӕ зон. Мӕ ӕвӕццӕгӕн уый тыххӕй. Ӕмӕ уӕддӕр ӕрдӕбон гыццыл раздӕр афтӕ загътам, ома дӕ зарджытӕй бирӕтӕ сты биографион. Ӕмӕ ныр ӕрдӕбон куыд загътам, адӕм артисттӕ дзырддаг сфӕйын зӕгъы, кӕд миййаг адӕмы фӕнды дӕ биографи хуыздӕр базонын. Ӕвӕццӕгӕн у. Хуыздӕр у. Ӕмӕ кӕд ӕргом адӕймаг дӕ, уӕд дын дӕ цардвӕндаг бирӕтӕ зонынц. Ӕви ӕрмӕстдӕр дӕ зӕрдӕмӕ кӕй бауагътай, уыдон? Вӕццӕгӕн мӕ зӕрдӕмӕ кӕй бауагътон, уыдон. Иннӕтӕ дӕрддӕр хъуыды кӕнынц, ӕмӕ сӕ цӕрӕнбон бирӕ кӕд цӕфтӕ фӕнды, уӕд алварс чи. Ӕмӕ ӕнӕуи дӕ нӕ фӕндид, цӕмӕй аивадуарзджытӕ дӕ цард хуыздӕр зоной? Фӕнды. Фӕнды. Нӕ программӕ дӕр уымӕн тынг ӕххӕст у, фӕлӕ ма уымӕй уӕлдай, адӕм дӕ хорз базонынц дӕ концертты. Цӕуыл фӕныхас кӕныс аивадуарзджытимӕ? Цы дӕ фӕфӕнды уыдонӕн сӕ зӕрдӕйы бауадзын? Цавӕр ӕнкъарӕнтӕ, цавӕр хъуыды? Уӕддӕр адӕймаг, ӕвӕццӕгӕн, канд музыкӕйы зӕлтӕм хъуамӕ ма хъуса нӕ, фӕлӕ Ермана ды ӕмдзӕвгӕтӕм куыд фӕкӕсыс ӕмӕ сын сӕ хъапп куыд фӕагурыс? Ӕвӕццӕгӕн, аивадуарзӕг дӕр хъуамӕ исты хъуыдыимӕ ацӕуа дӕ концертӕй. Кӕцы бӕрӕгбонмӕ кӕнай дӕ концерт кӕнӕ цавӕр темӕйыл зарай ӕмӕ дзурай, уый хъуамӕ лӕмбынӕгдӕр бамбарой, банкъарой адӕм залы чи бады, уыдон. Ӕнӕуи сцедейы семӕ фӕныхӕстӕ кӕныс? Истӕуыл? Зарӕгӕй у. Ӕрмӕстдӕр заргӕ. Зарӕгӕй ныр ӕрӕджы райдыдтон ӕмдзӕвгӕтӕ, куыд нӕ дзырдтон, уарзын ӕмдзӕвгӕтӕ, ӕмӕ айразмӕ мсконцерт уыди. Уым радзырдтон цардӕр ӕмдзӕвгӕйы ӕмӕ дисӕй амардысты. Сӕ зӕрдӕмӕ фӕцыди? Сӕ зӕрдӕмӕ тынг фӕцыди. Мӕ ныр хъуыды кӕн, ӕвӕццӕгӕн, Ёсы хъуыды хъуамӕ ахӕссон дарддӕр. Ӕмӕ ацхад дӕ концерты цавӕр ӕмдзӕвгӕтӕ кӕсдзынӕ, уыдон бӕрӕггонд сты? Ма ма нын сӕ басусӕг кӕн иу-дыууӕ. Цавӕр ӕмдзӕвгӕтӕ уыдзысты? Урсаг ӕмдзӕвгӕтӕ дӕр, стӕй ирон ӕмдзӕвгӕтӕ дӕр. Ӕвӕццӕгӕн мады тыххӕй, ӕвӕццӕгӕн уарзондзинады тыххӕй, ӕвӕццӕгӕн ӕрдхордзинады тыххӕй. Бирӕ нӕ уыдзысты, цӕмӕй концерт бирӕ дӕр нӕ фӕвӕййы дӕргъыцон. Мӕ афтӕ гыццыл ӕмдзӕвгӕтӕ, гыццыл скъуыддзӕгтӕ, ӕвӕццӕгӕн. Алло, цыма мӕ базонын фӕнды. Йе рфӕстаг рӕстӕг уӕлдай арӕхдӕр хъусӕм ирон мелоди кӕнӕ зарджыты, фӕлӕ кавказаг. Ома, раздӕр-иу кӕд зарӕгмӕ хъуыстай ӕмӕ йӕ, йӕ зӕлтӕй бамбарӕн уыди ай ирон музыкӕ, ай дагестайнаг музыкӕ, ай абхазаг музыкӕ, уӕд ныр сымхӕццӕ сты. Ӕмӕ ирон эстрада, ирон зарӕггӕнджытӕ фылдӕр хатт, се ппӕтӕй нӕ зӕгъын, фӕлӕ фылдӕр хатт иннӕтӕй нал хицӕн кӕнынц. Дӕумӕ гӕсгӕ уый раст у? Ӕви хъуамӕ бахъахъхъӕнӕм нӕ ирон мелодикӕ? нал хатт. Мӕнӕ мӕ куы фарста, истӕуыл ӕмӕстывӕйыс, мӕстыгӕрвӕйыс, уӕдӕттыл ӕмӕстывӕйӕн, сӕ куы зӕгъон, уӕд. Уый тыххӕй мӕ Кӕд дагестайнаг музыкӕйыл зарыс, уӕдӕй иронау ма зар, уӕдӕй урсаг заргӕ, кӕнӕ се взагӕй зар. Ирон музыкӕ у уӕлдай уӕздан, аивдӕр. Цӕмӕндӕр сӕм фӕкӕсыс ма афтӕ куы ракафой, уӕд адӕммӕ фылдӕр сӕ девятый канал кӕй хонц. Уырдыгонмӕ хъуамӕ равдисой, зӕгъгӕ, фӕдзурынц вӕццӕгӕн ӕмӕ уырдӕм тырнынц ӕмӕ сӕ мелодитӕр кабардинскитӕ ӕмӕ дагестайнӕгтӕ цыдӕртӕ мӕ зӕрдӕмӕ тынг нӕ цӕуы. Мӕ дӕумӕ гӕсгӕ йо искуыдӕй аивад ис? Ма мӕ бон цы у? Цӕмӕй ирон зарӕгӕн нӕм нӕй куыд зӕгъ, критиктӕ нӕм нӕй, стӕй нӕм нӕй нӕ культурӕйы министрад хъуамӕ ууыл бакуса. Ӕз, ӕз хъуамӕ ма куса. Ӕз сын куы зӕгъон, уӕд зӕгъдзысты, ервес хъуыддаг и, зӕгъгӕ, ӕз дӕр зарын, уый дӕр зары, зӕгъгӕ. Фӕлӕ хъуамӕ чидӕр уӕлейы зӕгъа, афтӕ ма зарут, нӕ ирон культурӕ ма сафут. Кӕд уӕ фӕнды дагестайнаг зарӕг, уӕд сӕхи взагыл зарут ногӕй та зӕгъын, фӕлӕ урсаг ауӕйа зарут, фӕлӕ ироны взаг нӕ цӕуы. Ма мхӕццӕ кӕнут. Ма мхӕццӕ кӕнут. Уымӕ гӕсгӕ, ӕвӕццӕгӕн, ды хӕстӕ, цӕмӕй ирон мелодикӕ, ирон музыкалон ритм сӕфтмӕ уа ӕмӕ зарыс. Ирон зарджытӕ рӕсугъддӕр сты. Мамӕ дӕр афтӕ кӕсы. Рӕсугъддӕр, куыддӕр зӕрдӕмӕ фылдӕр ӕнкъарынц. Ӕмӕ ердӕбон культурӕйы министрады кой скодтай, ӕмӕ раздӕр уыди ахӕм цензурӕ, зӕгъгӕ. Цензурӕ, о. Ныр дӕр йой сног кӕнын. Ӕз ма хъуыды кодтон, фӕлӕ нал зыдтон. Куыд ӕй зӕгъон, рагӕй нал уыди мӕ уый тыххӕй. Ома дӕ фӕндид, цӕмӕй уый суа ногӕй? Тынг мӕ фӕндид. Уӕд эстрадӕйы дӕр ӕцӕгӕлон адӕм нал уаид, нӕ? Бирӕты аиуварс уаиккой, стӕй ирон зарӕг хъуамӕ иронӕй баззайа. О, Кӕд ирон ӕвзарыс, кӕд дӕхи хоныс ирон, ирон певица, зарӕггӕнӕг, уӕд хъуамӕ ирон ӕвзарай. Кӕд нӕ уӕд иннӕ взагӕй зар, урсагау зар. Здӕр урсаг зарджытӕ кӕнын, нӕ Уӕрӕсейы артистты репертуар зарын, Фӕлӕ ирон зарӕг куы кӕнон, уӕд хъуамӕ иронау зарон. Алы ӕрдӕбон гыццыл раздӕр дӕ ныхасы загътай, ома бирӕ уӕлдайдӕр ӕрыгон зарӕггӕнджыты фӕнды, девятий волна кӕй хоныц, уырдӕм бахауын. Ома уый се стырдӕр бӕллиц у, нӕ? Сценӕмӕ рацу, иу гыццыл азар, девятий волнӕйы дӕр равдисой, ӕмӕ уыд артисттӕ. Афтӕ сӕм фӕкӕсы? Нӕ зонын, сӕ кой дӕр мӕ нӕ фӕнды кӕнын, уый тыххӕй мӕ зӕгъдзысты, ӕр цӕмӕ дзуры мах, кой цӕмӕ кӕны, зӕгъгӕ. Алчидӕр йӕ куыст кӕнӕд, фӕлӕ кӕнӕд хъуамӕ раст йӕ куыст. Ӕндӕр сӕ кой цӕмӕ кӕнон, абон хъуамӕ Министры культурӕйы министр нӕ дӕн. Бамбӕрстон дӕ. Хорз ныхӕстӕ загътай. Йемӕ уыд, ӕвӕццӕгӕн, иннӕты кой нӕ кӕндзыстӕм, фӕлӕ раздахдзыстӕм дӕхи репертуармӕ. Нӕ? Цӕттӕ кӕныс ног концерт? Ӕмӕ мӕ зӕрдыл ӕрлӕууыд, ды кӕныс лирикон зарӕггӕнджытӕ дӕр, хъӕбатыртыл зарджытӕ дӕр, эстрадон зарджытӕ дӕр. Афтӕ алыхуызон жанртӕ дӕ бон баиу кӕнын куыд вӕййы? Уый тыххӕй мӕ уарзын лирикон зарджытӕ, стӕй хъӕбатырты зарӕгтӕ. Хъӕбатыр зарӕгтӕ, ӕвӕццӕгӕн, фыццаг бынат ахсынц дӕ зӕрдӕйы. Мӕ зӕрдӕйы. Тынг сӕ уарзын. Нӕ йӕ зонын. Цӕмӕндӕр Тынг мӕ фӕфӕнды сынкъуысынц райгуырӕн бӕстӕйы зарджытӕ. Фӕлӕ фыццаг бынат бынат мӕ уды у хъӕбатырты зарӕг. Цӕмӕн нӕ зонын. Тынг сӕ уарзын. Уый дын рагӕй афтӕ у ӕви мӕнӕ фӕстаг аз? Рагӕй, рагӕй. Уарзондзинады кой скодтай ӕмӕ уарзондзинад дӕ царды цавӕр бынаты ахсы? Уӕвгӕ алыхуызон у, нӕ? Ныййарджытӕм, ӕмбӕлттӕм, хиуӕттӕм, уарзон адӕммӕ, сывӕллӕттӕм. Дӕуӕн уарзондзинад. Алкӕмӕн дӕр йӕхи бынат. О, фӕлӕ дӕуӕн цы у уарзондзинад? Мамӕ кӕсы адӕймагӕн, сылгоймагӕн. Уарзондзинад йӕ уды куы уа, уӕд вӕййы аивдӕр, уӕд вӕййы рӕсугъддӕр. Рӕсугъддӕр. Йӕ цӕсты цӕхӕр фӕкалынц. О, ӕвӕццӕгӕн, ӕнӕуарзондзинадӕй хъуамӕ искӕй уарза, сылгоймагдӕр, нӕлгоймагдӕр, ӕнӕ уымӕй цӕрӕн нӕй. Йе рппӕтӕй зындӕр тадӕн цы вӕййы? Искуы дын зын рӕстӕг вӕййы? Ӕмӕ дын зын цы вӕййы? Цард, куыд дзурынц иронау, цард у цалхау. Иуӕй хатт уӕлей вӕййыс, иуӕй хатт бынӕй, иуӕй хатт дӕ зӕрдӕ цӕмӕйдӕр хъӕлдзӕг кӕны, афтӕ вӕййы, мӕн къарддӕр фӕкӕныс. Ӕмӕ алхуызвӕй цард. Искуы уыд афтӕ, ӕмӕ дын дӕ зӕрдӕ скъахтой? Уыди. Нӕ нын исхъӕр кӕндзынӕ? Нӕ хъӕуы. Хорз. Йӕ уӕдӕ дын дӕ зӕрдӕ та цы бахъӕлдзӕг кӕнид? Йӕ афтӕ ӕрынкъардты, зӕгъгӕ, уӕд дӕхӕдӕг дӕ зӕрдӕйы ахаст цӕмӕй фӕрогдӕр кӕндзынӕ? Ӕмдзӕвгӕтӕ фӕкӕсыс, уый схъӕр кодтай? Цӕуыл фӕхъуыды кӕн, уый зоныс? Хуцауӕн табу, ми хъуамӕ цӕуон ӕнкъард кӕнон. Мӕхӕдӕг дзӕбӕх дӕн, мӕ сывӕллӕттӕ дзӕбӕх, ме рдхӕрдтӕ дзӕбӕх, мӕ хӕстӕджытӕ иу дӕр ӕнӕниз амондджын, иу дӕр дзӕбӕх цард кӕнынц ӕмӕ хъуамӕ Хуыцауӕн бузныг зӕгъон. Раст. Тыххӕй ӕмӕ хъуамӕ ӕнкъард ма кӕнон. Уӕлдайдӕр рӕсугъд сылгоймаг бынтондӕр хъуамӕ ма ӕнкъард кӕна, нӕ, цӕмӕй йӕ цӕстытӕ цӕхӕр калой. Ӕмӕ та уӕддӕр нӕ бафӕрс кӕнӕ фӕуыдзынӕн. Рӕсугъддзинад уый ахӕм миниуӕг у, ӕмӕ йӕм зилын хъӕуы зухдӕр. Зилын хъӕуы. Ды та артистӕн бирӕ рӕстӕг нӕй, цӕмӕй йӕ йӕхиуыл схардз кӕна. Куыд дын уайы афтӕ дзухдӕр рӕсугъд уӕвын? мӕнӕн дӕр ма исхъӕр кӕн ӕви уый ӕрдзӕй у ӕцӕгӕн хъуамӕ дӕ зӕрдӕ уа аив дӕ зӕрдӕйы хъуамӕ уарзондзинад уа стӕй адӕмӕн хъуамӕ дӕ зӕрдӕ бирӕ хорздзинӕдтӕ зӕгъа зӕгъа Мӕсты куы уай, дӕхинымӕр мӕсты ӕмӕ алкӕй куы нӕ уарзай, уӕд дӕ хуыздӕр фыды цӕсгомыл дӕр фӕзыны. Цӕсгомыл дӕр фӕзыны, ӕцӕгӕн. Ӕнӕуый та краскӕтӕ йеддӕй сахорау нӕхиуӕдӕс кӕнӕм. Ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, дӕхи куы саив кӕныс, уӕд дӕ зӕрдӕ инкъарӕнтӕм гӕсгӕ дӕр вӕййы, уый нӕ? Вӕййы. Иуны хатт ницы фӕуай мӕ. Рацӕуын анахур. Ӕнӕуи уарзын, бынтон ахуырын мӕхи нӕ уарзын. Сценӕмӕ куы цӕуон, уӕд сахорын тынг мӕхи. Царды мидӕг та нӕ уарзын тынг ахорын. Афтӕ куыддӕр мӕм фӕкӕсыс мӕ адӕймаг хъуамӕ ӕрдзӕй цы рахаста адӕймаг хъуамӕ уый уа. Бирӕ ногдзинӕдтӕ базыдтон абон алы ӕмӕ мын тынг ӕхсызгон у. Дӕ зӕрдӕмӕ фӕцыдтӕн. Ӕмӕ дӕ зӕнӕй дӕр бирӕ куы уарзын. Ӕз дӕ бирӕ куы уарзын. Ӕмӕ ма нӕ программӕйы кӕрон ис гыццыл ӕхсызгондзинад. Вӕццӕгӕн, мах нӕ уазджытӕн кӕнӕм гыццыл, фӕлӕ зӕрдиаг лӕвӕрттӕ. Дӕгъӕлтӕ. Дӕгъӕл дӕр хуымӕтӕджы нӕ равзӕрстам, уымӕн ӕмӕ у Мӕмӕ гӕсгӕ цымыдисаг дзаума иуӕй дзы сыхгӕнӕн дӕр ис, иннӕмӕй байгом кӕнын. Ӕмӕ иугӕр абон сусӕгдзинӕдтыл кой ныхас кодтам, зӕрдӕйӕ зӕрдӕмӕ ныхас, уӕд зӕрдӕйы дуар байгом кӕнын мӕмӕ гӕсгӕ ӕнцон хъуыддаг нӕу. Ды дӕ цавӕрдӕр сусӕгдзинӕдтӕ, дӕ цавӕрдӕр Арв кӕй ӕмбӕхстай, уыцы хъуыдытӕ раргом кодтай ӕмӕ дын уый тыххӕй стыр бузныг. Нӕ бавгъау кодтай дӕ рӕстӕг, кӕд ӕмӕ ӕнӕвдӕлон дӕ, уӕддӕр ӕрбацыдтӕ нӕм, зӕрдиаг ныхӕстӕ нын ракодтай, ӕмӕ дын уый тыххӕй стыр бузныг. Стыр бузныг, Жанна. Ацы дӕгъӕлтӕ дын лӕварӕм, ӕмӕ, миййаг, искуы ӕрхӕндӕгзӕрдӕйы ахасты куы уай, уӕд-иу сӕ сых кӕн. Ӕмӕ дӕм маст кӕн никӕцы ӕнхъӕлмӕ кӕса. Стыр бузныг, Жаночкӕ, стыр бузныг. дӕн. Стыр бузныг. Кӕй мӕ рбахуыдтай, стыр бузныг дын. Кӕй мын байгом кодтай мӕ зӕрдӕ ӕнкъарӕнтӕ, стыр бузныг дын. Мӕхӕдӕг дӕр ӕнхъӕл нӕ уыдтӕн, уӕдӕттӕ радзурдзынӕн. Уый мын уый тыххӕй мӕ ӕцӕгӕй зӕгъон, цы йӕ сусӕг кӕнон, Дзурын иронау афтӕ дзӕбӕх нӕ зон, куыд зарын, мӕхицӕй раппӕлын, фӕлӕ дзурын афтӕ дзӕбӕх нӕ зон. Цӕй-ма дӕхи загъдау, алцӕмӕн дӕр сраст кӕнӕн ис, нӕ? Мӕнмӕ гӕсгӕ дӕ чи уарзы, уыдон дыл уӕддӕр уыдзысты ӕнувыд, раст мӕнӕ мӕ хуызӕн, раздӕрау дӕ уарздзысты, ирон ӕвзаг та сахуыр кӕнӕн ис, уӕвгӕ абон куыд дзырдтай, уый дӕр ӕхсызгон у. Стыр бузныг, Жаннӕ, стыр бузныг. Бузныг.